Afrika yedu, Afrika yedu, nyasha ngadzive nemi norugare zvinobva kuna Mwari wakanga aripo, aripo naachazovapwo nokusingaperi peri. nokune mweya minomwe inogara pachigaro chake choushe nokuna Jesu Kristu chapupu chakatendeka kutanga kwezvisikwa zvose dangwe kuvakafa iye wakatisunungura ari kutisunungura wakatiita ushe nouprisita kuna Mwari Baba vake kuti tibate ushe panyika

Africa yedu nomutenda mambo Jesu. Aripo na achazowapo nokusingaperi. Aripo na achazowapo nokusingaperi peri. Africa yedu nomutenda mambo Jesu tafira nyika na baba wake Mwari muda vanhu wakatidawo isu vana veAfrica pamazuva ano kupedzesera wakatiwanzira nyasha nomuranda wake Ernest Paul Mazha weAfrica waakatuma mazuva ano kupedzesera kuti simbwa dzeafrica vative vadyire nhaka youpenyu bvusingaperi yatakagara tagadzirwa nababa vedu kudenga nyika isati yavambwa africa yedu nokuti rudo rukuru rwamwari kuvana veafrica runoratidzwa pamuchinjikwa nokutumwa kwapauro manje waafrica sechiedza kurima somuponesi kumupomberi Afrika yedu nokuti kusvika kumuranda waMwari Pauro afika munyika ino yamambo Chirau, chiedza chavhenekera vakanga vari murima. Vanhu vose vakanga vagere pamupato mvura worufu, chiedza chazobudei zvino. Mupomberi angati kumanikidzai wakundwa nomuponesi, mudzivisi angati kumanikidzai wakundwa nomudzikinuri, nomunyadzisi angati kunyadzisai wakundwa nomunyaradzi. Africa yedu Jesu wauya unoremekedzwa kuti apise kunoremedza vanhu. Africa yedu tinomutenda Mambo Jesu wakazviita wakaita basa kutuma Pauro mazhe waAfrica kumutsa kuvakafa kumupinza murubhabhatidzo rwaEriya nomudziva rwamashiripiti. Mudziva rakapinda varanda vakashandira Jehovha, vana Eriya, vana Mozisi naKristu Jesu vakabayiwa mubati wamaziso enyika ane ropa rakaerera nenyama yakaparara yataunganira pano kuti tiidye iyo tinwe nairo ropa rake tigoponeswa tiende kudenga afrika yedu tiende kudenga tafanana naye amen tigoponiswa tiende kudenga tafanana naye afrika yedu sezvatakaonekwa mvura 1934 tiri pamusoro poruware padombo paguambwa tiri muzasi memiti yakasvibira zvichiratidzwa kumuranda vamwari enes pomavri kumwazha weafrica gerapa achioneswa naIshe wake Jesu Kristu akanga agere mudongo. Shoko raJehovha rikataura kwaari chiti, Hona, vaapostora vaJesu vaugere naye uyu. Afrika yedu ndopaakaona varume veAfrica sezvatiri nhasi, vamire munyasi momuti vachimba, mwoyo yavo yakatarisa kudenga kuna Mwari vachirevesa nemwoyo yavo yose. asi meso avo anga akatarira mahimbus vachiimba kuna mwari vaine umwe chete norudo rwamwari vakakwana vari mumweya nomusimba ramwari guru afrika yedu sezvatinofanira kuita nhasi tichirevesa sekushanyirwa kwataitwa namambakwedza oupenyu namambakwedza ekudenga denga kumusorosoro kunobwinya afrika yedu nokuti kutumwa kwapauro mazhi waafrica ari mutumwa wechinomwe nehwamanda yechinomwe munguva yechinomwe kunofananidzwa nokukunda kwakaita vana vaisraeri guta rejeriko panguva yakanga varayirwa najehovha kuti varipoteredze guta rejeriko mazuva anokwana manomwe musi wokutanga nharire dzejeriko dzichiona vana vaisraeri vasina zvombo kana miseve vakashamiswa kuti vana vaisraeri vanotsvakeiko zvavanongoridza hwamanda afrika yedu nenyanga dzamakondopo zvakashamisa nharire dzaisraeri kuti ko vana vaisraeri zvavanongopota-pota vachiridza chiko choda kuitika Havana kuziva kuti umambo hwavo hwakanga hwoda kutapwa nokuparadzwa sezvingangoitawo Satani panguva ino achiona takagara kudai wakati maasvika anga asanzwisisa kuti chii choda kuitika asi umambo hwake waparadzwa satani wakundwa amen Vana vaIsraeri vakapoteredza guta reJeriko kekutanga, hakuna chakaitika. Vakapoteredza guta reJeriko kechipiri, hakuna chakaitika. Vakapoteredza guta reJeriko kechitatu, nekechina, nekechishanu, nekechitanhatu, hakuna chakaitika. Asi panguva yechinomwe, vachiridza hwamanda nomwe, dzairidzwa navaprista vanomwe nezuva rechinomwe masvika ejeri kwakaondomotswa afrika yedu nomunguva yekutuma papono mazhi waafrica ari hwamanda yechinomwe ari mutumwa wechinomwe the seventh angel in the seventh time long the seventh trumpet With the words echoing down the corridors of time, speaking to men in trumpet tones. Abuda yedu yari kutaura kumarudzi namarudzi avanhu pasi rose, kuAsia, Africa, Australia, kuNew Zealand, kwese kwese vaterera uye vamirira inzwi raShiro maunganidzi ari kubva muAfrica.

zvikapfuura ipapo yaamheremhere zvinodzinga vatumwa zvikasasvika ipapo izevezeve unoitwa nemhombwe navaroi hafurika yedu hakuna chokwadi chinopfuura ichocho jesu kristu mwanakomana wamwari akauya ndiye mambo worugare hakuna umwe mambo anotonga rune rutongo runopfuura rwakristu jesu hakuna umwe mambo anotonga norugare sajesu mwanakomana wamwari muchinda warugare afurika yedu yemambo akaonekwa mugurana 1934 pamakomo matsvene ekuvambwa asiya nyika dzekumavira zuva munonzi mumaparasisi kunyika dzamadzimambo kuamerica nokunzvimbo dzedzidzo yapamusorosoro kuaustralia akapfuura nomavazhe easia kunyange nokunana china kunyika dzinoshamisira kwavaikwanisa kumugamuchira somueni mukuru wakapfura neko achiya kunoita ugari hwake mudombo pakuvambwa kuna bonga zvawapfuka mwe chete waakazviradza kwaari ari mukomana mudika ine 16 years achiita standard yechipiri pamethodist school chikoro chehwisiri afuta yedu mwari agare mune zvinoshamisira zvinoonekwa nemeso womunhu mwari haana kudaro nokuti kudai vapagara pazvigadzirira zvinoshamisa vanhu Kwete kuti munhu agadzire zvinoshamisa Mwari, ah, Mwari agari mune zvinoshamisira. Nyika ino chiitara ine makoma anoshamisira nenzizi, ana Mount Kilimanjaro nana Mount Everest, asi Mwari haana kugara ikoko. 22 December 1956 Mwari akataura kumuranda wake Paul Mwazha weAfrica achiti kana munhu aine zvinomumanikidza Akanochema ari pagomo retirasauta mwari anomunzwa ana kilimanjaro variko nana everest variko makomo anoshamisira asi mwari wakasarudza patirasauta patinouya pamberi pomuvengi tisina uta kana museve asi tichivimba najehovha nokuti muna jehovha iye jehovha mune dombo risingaperi amen kutuka kwapauro masha waafrica chikamu chokutanga chitsauko 23 peji 44 Chizaruro chomuchembere ndichitanda satani nomuchinjikwa. Afrika yedu iroro ndobasa rokumutumwa Paul Mwazhi weAfrica rekutanda satani nomuchinjikwa wamambo Jesu muchembere nokuti miviri yedu iyi takaungana kudai ichembere dzaJehovha basa rovakatumwa najesu paroma zveafrica kutanda satani mumuviri wako nowangu nowake africa yedu kutanda satani nomuchinjikwa wamambo jesu ndo chizaro chaionekwa chaiona musi wa 13 june 1956 mushure monge amboona chimwe chizaruro musi wa 11 march 1976 ari mubata shoe company compound mugweru mumba majustus musoriwa akaona chiratidzo amuka nenguva dzati usiku achikumbirira chechi ravapostori africa the african apostolic church pasi rose ndopaakaona mira pakati pemidlands jehovha mwari akataura kwaari achiti Namata wakatarira Matebeleland ndava ndiyo nzvimbo ine rima guru kwazvo. Wakati mango namata achikumbirira kuti rima ribviswe chaedza chamwari chiburuke ndopaakaona chaedza chibva kudenga kuna mwari chivhenekera matebeleland yose chikavhenekera midland yose chikapindawo nemumashinaland province yose chikapinda nemumalikaland chikavhenekera kunyangwe nemasvingo province yose afrika yedu ndochiedza chauya nhasi Nokutuma vamwari boro Africa kuti atande Satani mumuviri wako noupenyu hwako napakunamata kwako, nokuti Satani haatandanidzwe nembwa, aa, Satani haatandanidzwe nomugoti, Satani unongokundwa bedzi nomuchinjikwa waJesu Kristu, nokuti ivo vakamukunda, vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwake, havana kuzoda upenyu hwavo kusvikira parufu. Africa yedu Mwari anoda vanhu vanochinjika upenyu hwavo, vanorasa zvenyika vachiramba zvinorambwa nowakatumwa, vachida zvinodiwa nowakatumwa, vachienda kunoenda wakatumwa, vachifarira zvinofarirwa nowakatumwa, nokuti maari ndiye muna Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene. Zviri maari ndozvinomuitisa sezvinoda Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene. sezvaanotipa zvichibva kuna baba nemwanakomana namweya mutsvene nechirayiro chaauya nacho nhasi chakabva kuna baba nomwanakomana nomweya mutsvene 2 april 1968 wakatumwa koroma zveafrica nenguva dzahafu 1 usiku chiri chipiri abatsira kugadzira kwechirayiro newaini mudenga kuna mwari akadyisawo chirayiro mudenga kuna mwari ndokuti azoburukawo nebhotoro rewaini panyika kuti anopawo vatendi vapasi Afrika yedu oti chirayiro chiri kudyiwa musangano weapostori weAfrica mumazuva anokupedzisira chinoera chitsvene chakabva kudenga kuna Mwari Afrika yedu iwoyo ndo muchinjikwa wakashandiswa newakatumwa kutanda Satani mutemberi yaJehovha mutemberi yaJehovha anova ini newe muchinjikwa uri kushandiswa newakatumwa chirayiro chaJehovha nechipapata

Afrika yedu takapiwa zvokudenga naPauro. Chirayiro chashe chinodyiwa musangano wapostori Africa chaauya nacho muzuva ranhasi chakaburuka achibva kudenga kuna Mwari wewakatumwa Pauro Mazhi Africa musi wa 2 April 1968 nenguva dzahafu wani usiku chiri chipiri. Iri sabata inzwi yousingaonekwi sezvaataura muchinzwa mose Zvaakapiwa naJehovha Sabata Dzvene raJehovha mugore ra 1972 mugomo romutemo paguvambwa akaridzidzisa kuvafundisi vose vakanga vaine chitsama vakanga varipo vakapindwa nemuhoshwa yaiva vamakumbo vachibhomwa vachiramba asi jehovha wakadzoka kwaari akati varegedzawo vakadaro vataure kusabata vacharida vacharichengeta ndiwo murayiro wavachachengeta wose kusvikira nyika ichiguma havuda yedu nokuti zvokudenga hazvina anoramba zvinodzidziswa vakagara vatemerwa upenyu kusingapiri nenhaka nokuti kudenga kunopinda anonzi mainets vakagara vatemerwa upenyu husingaperi ivavo chero vakarasika vanodzoka ivavo chero vakadonha vanorungwa ivavo chero vakaenda kure vanodanwa vachidzoswa chero vari mumachechi avo vanorwirwa sezvazviri kuita ivavo kunyangodonha vanomuka ivavo kunyangodonha vanomuka afrika yedu ivavo kunyangorasika vanodzoka nokuti jehovha mwari inzwi rinotaura richiita jehovha mwari vakataura zvikaitika vakarayira zvakanga zvisipo zvikavapo zvikamirira zvinokusimba nokuti ndijehovha mwari ishe wechokwadi hakuna chakarebwa nomuromo wake chisina kuzadziswa afrika yedu nokuti anonzi god the standard of righteousness mwari ndiye chikero chokururama wasvika pana mwari wasvika pachikero chokururama haupfuure pana mwari uye kuti usvike pana mwari haufanire kuderera kupfuura mwari ah. Kana zvanyanyisa imheremhere zvinodzika vatumwa zvikadanya kuderedzesa razezeve chirevo rinoitwa nemhombwe nezvifeve namahure namakororo nembavha vanhu singadi kuti zvinhu zvavo zvavanoita zvose zvinzwikwe nokuti zvinenge zvakaipa asi zvose zvinoitwa navana vechaedza vanochitamba chaedza vachidanidzira nokupururudza nokuti vagere pagomo reSayoni. Imi vaapostora vaAfrica mose muri pano makaropafadzwa. Ndimi mairebwa nomuapostora Pauro achi asi makaswedera kugomo reSayoni nokuguta raMwari mupenyu, Jerusarema riri kudenga, nokuungano huru nokukereke yamatango akanyorwa kudenga, nokumazana namazana avatumwa vasingaverengwi, nokuna Mwari mutongi wavose, nokumweya yavakarurama vakakwaniswa, nokuna Jesu Kristu murevereri wesungano itsva. nokuropa rakasaswa runotaura zvakanaka kupfuura abel amen imi makadanwa kuti mupinde muchechi rechokwadi chechi rinopinza vanhu kudenga vachichengeta mirayiro yamwari yechokwadi ten commandments ten words of the decalogue pasina mitemo ine guma hakuna denga there is no heaven for sinners hakuna denga ravatadzi hakuna denga ravanonyengera hakuna denga ravane mwoyo miviri Chemai murire imi mune moyo miviri. Hakuda yedu. Good luck panguva ino. Makapiwa nguva yekutendeuka kuti mutende evhangeri. Zvamuchiri kunzwa imi nomutumwa wechinomwe Pauro Mazwi Africa ane nzwi kutaura mumarudzi nokumarudzi akasiyana-siyana senzwi rehwamanda kuti ani nani anoda apinde muchechi agamuchirwe muchechi rake chechi rakauya najesu kristu pamazuva anokupedzisira raakataura nomuromo wake iye kubva pakuvambwa kwenyika hakuna kereke rakataurwa nomuromo kunyange jesu kristu achitaura kuna simon peter achiti wakaropafadzwa wesimon bajopa simon peter nokuti nyama neropa hazvina kuzivisa izvozvo asi baba wangu ari kudenga neni ndinoti kwauri Ndiwe Peter, pamusoro paruvare urwu ndichavaka kereke yangu namaswe hadhesa anga ekunda. Ndichakupa kiyi dzoushe bhokudenga, chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, chinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Kereke harina kupiwa zita kusvikira mugore 1957 Jehovha Mwari achitungamirira muranda wake Ernest Paul Mavhura Mazha weAfrica. achibva kumusangano weista kwamudanda buhera asvika pamurambinda muna rwizimerwari shoko rajehovha ndopa rakataura kwaari richiti the african apostolic church vaapostora veafrica ndocheti ratekeshera pasi rose riri kuzadza mizinda mishanu yose yajehovha yenyuchi Abuda yedu nawo anotenda kuzita rake. Chechi rechokwadi rakabva kudenga riri mundangariro dzaJehovha. Guta dzvene reJerusarema rakaonekwa naJohani ari pachitsuwa chePatmosi achiti, Zvino ndakaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuura, negungwa rakanga risisipo. Ndikaona guta dzvene Jerusarema idzva richiburuka richibva kudenga kuna Mwari, rakashongedzwa somwenga, wakagadzirwa murume wake zvinoda kanzwa inzwi richibva richiburuka richibva kudenga rina mwari chiti tarirai tebherekari yamwari iri pakati pavanhu iye uchagara nawo ivo vachava vanhu vake mwari amene uchava nawo ave mwari wavo amen mwari ari pakati pedu varume navakadzi vakomana navasikana tinatebherekari wamasimba ose wakatuma pauro wafuta ndiye ari kutanda satani matiri kutemberi yajehovha nomuchinjikwa kwaJesu Kristu vakamutuma, ndokusaka ari kufamba munzira ine ropa regwayana, nokuti vose vakakunda nyika vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo. Vakadaro havazodi upenyu hwavo kusvikira parufu, vanochidya zvido zvavo, vanoparadzana nenyika, vanoparadzana nenyama, havaiti kuda kwenyama, vanoita kuda kwomweya, vanoita kuda kwaJesu, vanoita kuda kwaBaba noMwanakomana nomweya mutsvene. Maguta edu. Zvandakapinda mutembere yaMwari muCentral Africa, ndakaona Satani atovamo. Ndakatora muchinjikwa waJesu ndokumurova nawo. Wakaramba achingogwambaira achipota-pota nouriri hwetembere. Maguta edu. Pakunamata kwedu vaapostora vafu hatisati takunda kana pasina muchinjikwa waJesu Kristu. Kana pasina evhangeri rinobuda mumuromo wakati mwaporo Africa, rega kuva hakune tarisi nekuti chakunda nyika, nokuti ndiye ane zvombo noungwandangwanda wokutanda Satani kuti arege kubata ushe mukati mavanhu. Amen. Ndiye anopupurira kutonga kwaJesu Kristu sezvaakadanidzira mugore 1942 ari kuchiwesha akuidzwa namweya mutsvene pamusoro peshongwe yedombo ndopaakadanidzira nenzwi kuti aleluya For God omnipotent reigneth ndokuti kana zvichanzwa muchishona ngaakudzwe mwari wamasimba ose ari kubata ushe ndopaakaburuka pamusoro peshaleluya haleluya mwari ushe wamasimba ose wotobata ushe amen haleluya mwari wamasimba ose wotobata ushe abuda yedu iye ari kutonga hakuna umwe anotonga nokuti nzwi rakanzwikwa pajerusarema richiti Zvino ruponeso rwasvika nosimba noumambo bwamwari wedu nouvakristu bwake nokuti mupomero hama dzedu wakakandirwa pasi iye wakavapomera pamberi pamwari siku nesikati amen ruponeso rwasvika nesimba nomuna pauro manje waafrica muafrica pamazuva anopedzisira kuti mupomeri wehama dzedu akandirwe pasi nokusvika kwechaedza mudzvimbo ino amen Ndakaramba ndichimutevera ndichingomurova nechipiyaniso chamambo Jesu. Vakazobuda nomusuwo wavazhinji asi ndakazoona opinda zvemakare musuwo wavatungamiri. Hauda yedu hatirwi nenyama kana neropa asi torwa nemweya yakaipa yedenga navabati namadzishe enyika yerima rino nemweya yakaipa yedenga tinorwana satani kusvikira abvambaira achipotapota nouriri hwetemberi Satani zvaanoita anobuda nomusuwo wavazhinji ozodzoka nomusuwo wavatungamiri. Angabuda angauya nechimwe chivi, ukatireura ukachikunda unodzoka nechimwe chivi. Amen. Saka nguva ino yechirayiro tiri pamberi paMwari wamasimba ose, inguva yekuzvitsvenisa, inguva yekuzvinzvera, inguva yekuzvinatsa. kuti chakaipa chiya chawakasiya nechawakareurura urege kudzokera pachiri uye urege kuenda pane chimwe chiri mhiri kobzi audayani nokuti mumwe murume aive ticha kana chiri ticha ndorova mudzidzisi waiva ticha by profession waiva mudzidzisi akadzidira basa roudzidzisi wainzi muchee wakada kutevera wakati mwaponga zvawapfuka mugomo retirasauta waiva nezivo nenjere asi zivo yake nenjere dzake hazvina kukwanisa kumududzira kana kumuzivisa kuti gomo harikwirwi nemunhu anenge asina kuzvinatsa kana richinge raereswa neminamato audayenu nanhasi pakati pedu pangava navamwe maintellect kana mafom t kana mafom six navari kuinvesti vakasanzwisisa kuti chirayiro ichi chauya newakati maporo mazhivafrica chichene Chinoera chakabva kudenga kuna Mwari, hachidyiwi nemunhu anenge asina kuzvinatsa, nokuti chinoera. Ameni. Hanzi vakatumwa mujee, takamukomberedza, takamugombedzera tikati mujee, usa mujee, mujee, mujee. Hanzi ndakamuti usazvidzokorora gomo ramwari ari kuirwi nemunhu anenge asina kuzvinatsa kana richinge rayereswa neminamato unogona kuva vakazvitakura rapera kana makore mashanu apfuura zvokudya chirayiro chamwari usina kuzvinatsa no akati mwari kuti usazvidzokorora chirayiro chamwari achidyiwi namunhu anenge asina kuzvinatsa nokuti chinoyera chitsvene chakabva kudenga kuna mwari abuda yedu

Afrika yedu mumwe chete ariko kumusoro kudenga anotida, rudo rwake rwakakomba anotida. Kuwanda kworudo rwaMwari kuvana veAfrica pamazuva ano kupedzisera hakukwanisi kududzirwa sezvakakokwana Afrika yedu kunyange ingi chaiyo haikwanisi kuzvinyora nendangariro dzomunhu hadzikwanisi kuzvidudzira. Asi pakutarira kwedu pamuchinjikwa waKristu Jesu mwanakomana waMwari, tinongoti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake mumwe chete ari oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu bvisingaperi. Upenyu bvisingaperi ndiko kuti vanhu vose vazive Mwari ari oga wechokwadi naJesu Kristu wakatuma Ernest Pomamvura Mwazha weAfrica. pamazuva ano kuguma kwenyika afrika yedu nokuti rudo rwake rwakakomba kunyangwe hama dzedu dzimwe dzichititiza dzimwe dzichititambudza asi iye hakuna kunyangwe nezuva rimwe chete kana mineti imwe chete yaakatinyengedza zvirokwazvo nechokwadi chose chokudenga chinotisunungura jesu nanhasi anongotida afrika yedu sezvaakapupirira muranda wake pomumazhe weafrica namashoko okutisunungura musi wa 15 November 1956 wakati maporo wafika akaona varume vaviri vakanga vazere nomweya mutsvene waMwari mudzimu unoera vachiuya kwaari vachiti iwe uri muranda waMwari ane chokwadi Kristu sezvaakanga ataura achiti muchaziva zvokwadi zvokwadi chakusunungurai abrayani hakuna kumba kungaendwe navanhu kwavanga vonowana rusununguro urwu kana kuti runopfuura urwu usingabvi pachokwadi nokuti kristu vakataura kana uchaziva zvokwadi zvokwadi chakusunungurai akati aitei vatsvene muzvokwadi shoko renyu izvokwadi hakuna kumwe kungaendwa navanhu kusina zvokwadi kwavanga vana rusununguko ambuya yedu tinosunungurwa nechokwadi tinobva pamuranda vamwari paul mazhi waafrica ane chokwadi nokuti chokwadi ndijesu jesus truth mweya mutsvene chokwadi god is truth Chinongodiwa pakunamata kwomunhu ichokwadi nguva dzose, usiku, masikati, parima, pakasviba, pakachena, nguva dzose munhu amire chokwadi. Ndokunonzi kutevera Pauro. Kutevera Pauro hakusi kuenda kunhu ari kure kuchirayiro, aa. Kutevera Pauro hakusi kuuya pazvimba sezvaaita, aa. Kutevera Pauro kuramba zvaanoramba. nokuda zvaanoda nokuita zvaanoita afuta yedu ndokunonzi kutevera pauro ikoko kutevera pauro manje weafrica kufanana naye kuchengeta mirayiro yamwari sezvaanoita kuda mwari nemwoyo yese sezvaanoita afuta yedu sezvaakao kuda vanhu vose sezvaanoita afuta yedu nokuti mwari rudo uye mwari chiedza maari hamune rima God is love. Africa yedu rudo haruna manyawi, rudo harizvikudzi, rudo harizvitsvakiri zvaro, rudo harune zvishura, rudo runo mwoyo murefu, rudo rwakakwana, rudo runozvidzora. Africa yedu pamusoro pazvo zvose zvatingaita pakunamata dzingava ndimi kana kuprofita zvichapera, ndimi dzicharasika, kuprofita kuchaguma, asi rudo ruchagara ruriko.

Hambza yedu. Uye shoko raMwari rinoti ida hama dzako sekuzvida kwaunozviita iwe. Uye ugoda Mwari wako, Mwari wako nenjere dzako dzose nesimba rako rose nokufunga kwako kwose nekuita kwako kwose kunonzi kuzvipa kuna Mwari. Hambza yedu. Sezvakaitwa navakatumwa koromazhi weAfrica. mushure mokunge apinzwa mudzibara akapinda varanda vakashandira jehovha anoti baba ndashaya manzwi andingashandise kutsanangura kutenda kwangu pamusoro peizvo mandiitira nhasi hamuoni zvebaba ndizvo zvinofanira kuita muridzi wavanhu mukurukuru une simba unoyera unodikanwa nokunamatwa munyika dzose dzavapenyu iwo unonamatwa siku nesikati navatumwa vanohwanda usingagoni kuzikanwa nomunhu baba uri simba rangu norufaro rwangu wakanaka mwari wangu ndinokuda jehovha makabva kudenga kuzobatsirawo imbwa yakadai sei heya jehovha zvakanaka baba saka chishandisai muranda wenyu sezvamungadi sezvamabatsira muranda wenyu kupinda mudziva rakapinda varanda vakashandira jehovha abuda yedu iye pauro mazhawafika mutumwa wajehovha unozvipa kuna mwari sezvazvakafanira naizvozvo nesuwo ngatizvipewo kuna mwari kuti tirege kurashikirwa nekorona iyi yauya kwatiri nhasi tirege kudzimirwa nechiedza chauya kwatiri nhasi tirege kurasikirwa noupenyu uhu urefu usingaperi hwauya kwatiri nhasi napowo mwaje weafrica mutumwa wechino amen mutumwa akaonekwa najohani ari pachikuva chepatmos Pana zvakazarurwa 19 vhesi 11 achiti ipapo ndakaona kudenga kwazarurwa ndikaona bhiza jena naye wakanga agere pamusoro paro nyika meso ake akanga akaita seurazi womoto wakanga aine kurona zhinji mumusoro make wakanga aine zita rakanyorwa zina kuzikanwa nomwe munhu asi naiye bedzi wakaripirwa abulaelu zita rake anonzi animoni asingazikanwi mugore ra 1960 muswa 30 april wakati mapova kakaona akunyika yekumabuda zuva ndopaakanga aiva vadzidzi vakristu vane gumi vaviri akakwidzwa namweya mutsvene pamusoro peshungu yedo vakatarisana norukova kana kuti dziva raibva kumusoro richinosvika mheno zasi kwaraienda hanzi vakati mwa vamwe vamwe vakati voda kuzvibhabhatidza pamwe chete naiye vakashambira muruzi panzvimbo chokuti vave mhiri kweruzi vakaona vanhu ndikuya kumabuda zuva kunyika isiri imwe yedu abuda yedu hanzi maoko avo vakanga vabata mapepa machena akanga akanyorwa vara pabepa romumwe nomwe wakati maporo wacho waafrica ndiye akanga aine divine authority of nomenclature authority yekupa mazita kuti pakanga pakanyorwa kunzi p hanzi vakati mwana aimutumidza kuti petro painge pakanyorwa kunzi m ndaimutumidza zita rekuti marako hanzi zoti ndotarira pane rangu wanei pakanyorwa kunzi u kwakuti ndivo vamwe varume vayo vadzidzi vane gumi vaviri ndokubva vapiwa bepa nevakati makuti vapinde mweya vatsvake zita ringabva pavara iroro kuti ringadudzura kuti kudii wokutanga akapinda mweya ndokubva ashaiwa zvichibva zita ringabva ipapo wepiri vakutipinda mweya ndokubva ashaiwa zve zita ringabva panai kuzoti vose vari gumi navaviri vapera wakati mwandokubva akati ndipei bepa rangu vakomana vachitoripiwa kamwe chete pakarepo tiripo ripotyo Ndobva akati Anyoni ndiro zita rangu vakomana. Hakuda yenu. Ndiye murume akanga aine korona zhinji achionekwa naJohani. Pamusoro pake pakanga paine zita rakanyorwa sina kuzikana noumwe munhu. Hondo dzose dzokudenga dzakamutevera dzakataswa mabhiza machena. Dzakafuka mucheka muchena usine tsvina unokosha. Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi nawo Uchafudza netsvimbo yedare, unotsika pachishinyiro chehasha dzokutsamwa kwaJehovha Wamasimba Ose. Panguo yake napachidya chake pakanga pakanyorwa zita rinonzi Mambo Wamadzimambo naShe Wamadzishe. Amen. Ndiye murume ari kupupura zvechiso chakanaka chaJehovha, chiso chakaonekwa muAfrica mumazuva anokupedzisira. Wakati mumwe anoti, ah, hazvibviri kurondedzera zvechiso chemwanakomana waMwari anodiwa iye Sheori Jesu Kristu, Mwari wedenga nenyika. Wakanga akapfeka gamendi romucheka muchena unokosha napamusoro pegamendi wakanga akafuka mucheka muchena unokosha wakanga wakareba kubva mumusoro make kusvikira kuzviguru abuda yedu wakanga akabata tsvimbo yemufudzi ruoko rwake rorudyi abuda yedu handiwo akati makuonekwa kwakadai kwakandinyaradza kuonekwa kwechiso chaishe wangu namwari wangu chiso chakadukupisa nokugutsa mwoyo wangu kusvikira nhasi Mwoyo wangu unotapirwa nokunakirwa kunoshamisa kana ndafunga nezvechiso chemwanakomana waMwari Jesu Kristu muZimbabwe muAfrica. Amen. Ndochiso chauya nowakati makoro Africa. Chiso chaJesu chino rudo rwakakomba runoonekwa pachiso chake chauya kuti chigutsewo meyo yemwoyo yenyu nezviso zvenyu noupenyu hwenyu. Amen. Amen. zvandakapinda mutembere yamwari mucentral africa ndakaona satani atovamo ndakatora muchinjiko wajesu ndokumurova nawo wakaramba achingogwambaira achipotapota nouriri hwetembere ndakaramba ndichimutevera ndichingomurova nechipiyaniso chamambo jesu vakazobuda nomusuo wavazhinji asi ndakazoona opinda zvemakare nomusuo wavatungamiri zvino ndakazomurovazve achibva agwambaira achienda seri kwearitari ndakamuteverako ndikazomurova chaizvo achibva aburuka achibuda mutembere kusvikira yazara Kukurumidza kukuru kwakapiwa kuna Mwari nokuti Satani wakanga akundwa nomuchinjikwa washe Jesu, ndakapepuka ndikanamata. Amen. Kukurumidzwa kukuru ngakupiwe kuna Mwari wamasimba ose nokuti Satani wakundwa mutemberi yaJehovha kusvika kwakatumwa kune chirevo kudenga napasi kuparadzwa kwoumambo nasatani akanga atova mune chekare Nzvimbo nenzvimbo inotaurwa naJehovha kuti wakati maachasvika nomusi. Satani ungada kuedza, ungada kuedza kuteya nheyo, ungada kuedza kupinganidza vanhu nokukonzeresa mhirizhonga. Asi wakati mapondwa kusvika unosvika nokuti Jehova Mambo Jesu Kristu wakamutuma kuti kukurumbidzwa kukuru kupihwe kuna Mwari wamasimba ose. Titaure sezvakaita varume vamuna makumi maviri navana pachitsuwa chepatmos vachiti kurumbidzwa nokukudzwa nesimba ngazviri kunaye ugere pamusoro pechigaro choushe nokugwana nokusingaperi-peri abuda yedu ndozvatakamirira kuti kana tinge tadya zvomuviri womwanakomana wamwari nokunwa zveropa rake nomusi wokumuka musi wesvondo zuva rakamuka Kristu mwanakomana waMwari mushure mokunge aroverwa pamuti kwachiri chishanu sanhasi akamuka nomusi wesvondo sakusera mangwana unonzi the day of resurrection kana kuti the day of victory musi wokukunda kana kuti musi wokumuka ndo musizvo watinogadzira iro kuti tidyire kumuka tidyire kukunda hauda yenu kana takunda nyika toenda kudenga ramwari baba tifara tiperekedza wakati mwakoro weafrica tichizomumbundira tichiti mudzidzisi makaita basa hauda yenu mari akomborere kudzidzisa kwakadama rako